די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט. דא וועט איר הערן אלץ אויף אידיש, אינטערוויוען מיט קינסטלער, געלערנטע, שרייבער, געזעלשאפטליכע טוער און אלערליי געסט. דא וועט איר הערן מוזיק למשל אידישע פאלקס מוזיק, טעאטער מוזיק, חזנות,

פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס, אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פאר פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.

זיי האבן שוין צווישן אנדערן פארגעלייגט דעם אזויגערופענעם פראנצויזישן מאדעל, לויט וועלכן א פרעמיער קען נישט גע'משפט ווערן כל זמן ער אמטירט, אבער דער געדאנק איז אפגעפאלן. די וואך איז זיי אבער געלונגען אז עס זאל אנגענומען ווערן דערווייל בלויז אין ערשטן לייענען א געזעץ פראיעקט לויט וועלכן די פאליציי זאל נישט טארן פארברענגען פארן יורידישן ראטגעבער פון דער רעגירונג

אויב עס איז געווען א ספק איז דער ספק די וואך קלאר געווארן ווען דעפוטאט בעני בעגין האט פארגעלייגט אז אין געזעץ זאל געזאגט ווערן אז ער וועט חל זיין בלויז אין דער צוקונפט און נישט רעטראאקטיוו לגבי אנגייענדיגע אויספארשונגען ווי די פון פרעמיער וואס האבן זיך שוין אנגעהויבן. בעגין איז דערפאר דורך ביטאן און אמסלם באזייטיגט געווארן פון דער אינערן קאמיסיע פון דער כנסת און נישט געקענט

די פארטיי כולנו אין שפיץ מיט כחלון וואס האט זיך שטענדיג ארויסגעשטעלט ווי א קעמפער פאר דעמאקראטיע און שטאטליכקייט און געקענט פארמיידן אזא חרפה'דיגן געזעץ האט געשטימט פאר. אבזערוואטארן האלטן אז דער פרעמיער האט געסטראשעט כחלונ'ען אז אויב זיין פראקציע כולנו וועט שטימען קעגן וועט מען גיין צו נייע וואלן

ווי באקאנט האט דער מיניסטער פאר געזונטהייט וועזן יעקב ליצמאן דעמיסיאנירט אלס פראטעסט קעגן דעם וואס מען האט אום שבת געארבעט ביים פארריכטן די באן רעלסן צווישן דימונה און באר שבע. ליצמאן, דער פארשטייער פון גערער חסידים אין דער רעגירונג, האט געזאגט אז ער האט דעמיסיאנירט לויט אנווייזונגען פון גערער רבי יעקב ישראל אלטער,

וועט דער פרעמיער אמטירן אויך אלס געזונטהייטס מיניסטער. דאס פאדערט אבער א נייעם געזעץ, וואס ס'איז נאך נישט זיכער צי דאס העכסטע געריכט וועט באשטעטיגן, אז א וויצע מיניסטער וואס טראגט נישט קיין מיניסטעריעלע פאראנטווארטליכקייט זאל האבן די מאכטן פון א מיניסטער. גלייכצייטיג האט מען צוגעזאגט דעם פרומען סעקטאר אז דער איצטיגער סטאטוס קווא לגבי שבת וועט נישט געענדערט ווערן און אז די ערלויבענישן צו עפענען אום שבת קליינע קראמען אין תל אביב וועט בשום אופן נישט חל זיין אויף אנדערע שטעט אדער קלענערע ישובים און דאס איז א דערגרייכונג פאר'ן פרומען סעקטאר

א שווערן רושם האט געמאכט ביי אונז דער אויפטריט פון דער וויצע אויסערן מיניסטארין ציפי חוטובלי פאר דער אמעריקאנער טעלעוויזיע, איבערהויפט אירע ווערטער אז אמעריקאנער אידן נישט נאר זיי שיקן נישט זייערע זין צו דינען אין צהל, נאר שיקן אויך נישט זייערע זין צו דינען אין דער אמעריקאנער ארמיי. אזא זאג, ווייט נישט קיין דיפלאמאטישער, האט ארויסגעבראכט פאר דער עפנטליכקייט דעם פראבלעם פון טאפלטער לאיאליטעט פון אמעריקאנער אידנטום, א טעמע וואס האט געגעבן שטאף פאר אנטיסעמיטן. נתניהו וועלכער האט לאנגע יארן געלעבט אין די פאראייניגטע שטאטן האט גלייך פארשטאנען אז דער זאג איז פוגע אין די פילבארסטע סטרונעס פון אמעריקאנער אידן און ער האט דערפאר דערקלערט אז חוטובלי'ס ווערטער רעפרעזענטירן נישט די שטעלונג פון דער ישראל רעגירונג. דער פרעמיער באקומט כסדר פראטעסטן מצד דער פירערשאפט פון אידישע קהילות אין די פאראייניגטע שטאטן צו באזייטיגן חוטובלי'ן פון איר אמט, צי ער וועט עס טאקע טון איז נאך נישט זיכער, אבער דער ענין איז אז חוטובלי'ס אומגעלונגענער ארויסזאג און זיינע נאכפאלגן זענען נאך א סימפטאם פון ריס צווישן דער איצטיגער ישראל רעגירונג מיטן אמעריקאנער אידנטום. נישט ווייניג אמעריקאנער אידן, איבערהויפט צווישן יונגן דור, זענען נישט מסכים מיט ישראל'ס פאליטישע ליניע

צום ריס האט בייגעטראגן נתניהו, וועלכער האט אונטערן דרוק פון די חרדים אנולירט די פשרה וואס האט דערלויבט קאנסערוואטיווע און רעפארמער צו דאוונען ביים כותל. די גרויסע פראגע איז ווי אזוי קען מען איצט פארגלעטן דעם דאזיגן ריס?

מיט פארשידענע פייערליכקייטן זענען ביי אונז אפגעמערקט געווארן פֿערציק יאר זייטן היסטארישן באזוך פון עגיפטישן פרעזידענט אנוואר סאדאט אין ישראל, א באזוך וואס האט אויסגעפלאסטערט דעם וועג צום שלום מיט עגיפטן. און דער אניווערסאר גיט אונז א געלעגנהייט זיך אריינצוטראכטן אין די באציאונגען צווישן ביידע לענדער.

טייערע צוהערער, אונזער היינטיגע גאסט הייסט לוזער טווערסקי, ער איז אן אקטיאר וואס ער איז געוואקסן רעדנדיג אידיש אין א חסידישן שטוב אין בארא פארק אין ברוקלין, האט ער פארלאזט יענעם לעבנסשטייגער ווי א יונגער מאן און ער האט געשניטן כמעט אלע פארבינדונגען מיט משפחה און מיט דער קהילה, איצטער ארבעט ער ווי אן אקטיאר אין פילם, טעלעוויזיע און טעאטער. ער טרעט אויף סיי אויף אידיש סיי אויף ענגליש. ער איז יעצט דער שטערן אזוי צו זאגן פון א דאקומענטאר פילם One of Us וואס איז לעצטנס ארויס אויף נעטפליקס. אינעם פילם ווערט געוויזן ווי ער און צוויי אנדערע זענען אוועק פון זייער חסידישן לעבן און די שוועריקייטן מיט דעם. איצט טרעט ער אויף אויף דער יידישער בינע אין ניו יארק אין דער ראלע פון סעם פיינשרייבער אין Awake and Sing אדער לויטן יידישן טיטל וואך אויף און זינג. דאס איז געשריבן געווארן פון קליפארד אדעטס און עס איז איבערגעזעצט אויף יידיש פון חבר פאווער. די פיעסע ווערט פרעזענטירט פון ניו יידיש רעפ טעאטער טרופע אין ניו יארק'ס פֿארטינט סטריט וויי אין יוניאן סקווער. פארשטעלונגען קומען פאר מיטוואך ביז דאנערשטאג ביזן פֿיר און צוואַנציקסטן דעצעמבער. שלום עליכם! עליכם שלום! קודם וויאזוי זאל מען אייך רופן אויף אידיש? אויף אידיש הייס איך לוזי, די זעלבע נאמען ווי אויף ענגליש. איך הייס אויף אלע שפראכן די זעלבע נאמען. לוזער, א זעהר איינגענעם צו רעדן מיט אייך, איך רעד מיט לוזער טווערסקי, און ער איז געווען א שטערן פון דעם נארוואס ארויס פילם One of Us וואס מען קען יעצט זעהן אויף נעטפליקס און אויך אין געוויסע קינא'ס אין אמעריקע, און ער איז אויך א שטערן פון א נייער פיעסע ביי דער אידישער טעאטער New Yiddish Rep איז זייט באגריסט. א שקויעך ווי ס'איז א פארגעניגען און א כבוד. איז לאמיר רעדן אביסל וועגן one of us, איך האב דאס געזען און דאס איז געווען אויסערגעווענליך רירנדיג, קענט איר אביסל ערקלערן ווי אזוי איר זייט אריין אין דעם פילם?
די אמת איז אז איך געדענק נישט פונקטליך ווער עס האט אונז ווער עס האט אונז צוזאמגעשטעלט, מיר מיט היידי ייונג און רעיטשל גרעידי די דירעקטארס, ס'קען אלעס איז געקומען דורך פוטסטעפס, אדאך צו ס'איז אפשר געקומען דורך דורך דעיוויד מאנדלבאום פון ניו אידיש רעפ, אבער איינער האט אונז צוזאמגעשטעלט און און זיי האבן אנגעהויבן צו נעמען ווידיאו, און ס'איז זייער שווער, ווייסט איך האב מיך אלעמאל געוואונדערט וויאזוי מ'זאגט שארינג אין אין די אין אידיש.

און בייסן פילם זעט מען אז איר קאריערע איז אביסל געשטיגן אין דער פונקט אין דער צייט, מען ווייסט אז איר זייט אריין אין אידישן טעאטער טאקע מיט דוד מאנדלבוים וואס איז דער דירעקטאר פון ניו אידיש רעפ, און דאכט זיך אז איר זייט דעמאלט אריין אין אמאזאן'ס טעלעוויזיע פראגראם. יא יא
יא סאו ווען זיי האבן

איז א סארט קאריערע וואס ס'גייט ארויף און אראפ און מ'קען קיינמאל נישט וויסן וואס וועט זיין און איך האב איך האב גוטע מזל יא איך האב גוטע מזל פון צייט צו צייט אז ס'קומט מיר אונטער זאכן וואס וואס איז זייער וואס איז שיין? ווי דער פילם ווייזט איז עס געווען אייער חלום, אפשר קענט איר אביסל ערקלערן פארן עולם און פאר אונז אביסל ווייטער וואס איז געווען אייער פלאן פון אנפאנג, ס'איז נישט געווען קיין זייער לאגישער פלאן, אפשר קענט איר אליין אביסל ערקלערן? ניין, ס'איז נישט געווען קיין לאגישער פלאן, ווען איך האב אנגעהויבן צו וואטשן פילמס און טעלעוויזשן אין מיינע יונגע צוואנציגער יארן איז און איך האב דאס געוואטשט און איך האב געזען אז איך וויל אז דאס וויל איך טון איך וויל זיין איך וויל זיין אן עקטער איך וויל זיין א פערפארמער און סאו ווען איך בין ווען איך האב אפגעלאזט מיין די גאנצע די חסידישקייט און האב איך מחליט געווען אז איך וויל אנהאלטן די בארד און פאות איך וויל נישט אפשערן די בארד און פאות וועגן צוויי סיבות, קודם כל ווייל ס'איז מיר שווער געווען, ס'איז מיר שווער געווען זיך אפצוטיילן דערפון, ווייל דאס איז דאס איז געווען מיין צורה, דאס איז געווען מיין פנים, אזוי האב איך אויסגעקוקט, איך ווייס נישט, איך האב געוואלט אויסקוקן אנדערש. און די אנדערע זאך איז געווען אז איך האב מוחל געווען אז וויבאלד ס'איז נישטא קיין אנדערע חסידישע עקטערס, און איך בין די איינציגסטע וואס האט א עכטע בארד און פאות, איך בין די איינציגסטע וואס רעדט א היימישע אידיש, און וויבאלד אין ניו יארק מאכן זיי אסאך פילמס און טיווי שאוס וואס האט חסידישע אידן אין איט? איך איך וועל זיין די איינציגסטע וועם זיי וועלן קענען נעמען צו שפילן די ראלע. איז האב איך אנגעהאלטן די באדן פייערס, איך האב געהאט אזוילכע שווימען קיין אזוילכע שווימען קיין קאמפעטישן, איך וועל זיין די איינציגסטע וועם זיי וועלן קענען הייערן. און ס'איז געווען א היפשע נארישע פלאן, אבער למעשה דא און דארט האב איך האב איך געטראפן ארבעט, און און צוביסלעך זיך ארויפגעארבעט אז היינט מאך איך שוין א שטיקל פרנסה פון פון פון עקטן אפילו נישט אלעמאל שפיל איך שפיל איך חסידיש, נאר אירע שרעפט איז עס נישט די חסידישע ראלע, ס'איז אידיש אבער ס'איז נישט חסידיש.

די לעבן איז לאנג. כ'האב נאך מסתם פופציג יאר צו לעבן. איך האב געזען דעם פילם פעליקס און מאירה און איר האט טאקע געשפילט די ראלע, איז דאס געווען פונקט אין דער צייט ווען איר האט נאך געטראגן א פאות? ניין, דאס איז גראדע געווען שפעטער פון דעם. פאר פעליקס און מאירה האב איך שוין געהאט אפגעשוירן די בארד און פאות פאר א אנדערע פילם וואס איך האב געטון, וואס איז געהייסן Where's Joe Baum? סאו אין יענע פילם האב איך מיך אפגעשוירן די בארד און פאות און

מיט א בית מדרש און מיט חסידים, ער נעמט קוויטלעך און פדיונות, און מיין מאמע איז א רעבעצן, איך האב עלף געשוויסטער, און איך בין געגאנגען אין א חסידישע חדר מיין גאנצע לעבן, געלערנט האב זייער ווייניג ענגליש, אונז האמיר נישט געהאט קיין ראדיא אדער טעלעוויזשן אדער אדער ביכער וואס זענען נישט קיין ספיר הצדיקים און ס'האבן נאר געהאט ביכער וואס זענען ספיר הצדיקים, און איך בין געווען א נייגעריגע יונגל, כ'האב אלעמאל געוואלט וויסן וואס טוט זיך אינדרויסן פון מיין קליינע וועלטל דארטן, און די עלטער איך בין געווארן די מער האב איך געהאט א געלעגנהייט צו קענען ארויסגיין אין בוק סטארס אדער צו די סינעמע און גיין זען אנדערע זאכן. און טרעפן טרעפן צו גיין איך בין געגאנגען זוכן ענטפערס פאר פאר מיינע שווערע מיינע שווערע מיינע שווערע קשיות אויף רעליגיע און אויף גאט און אויף און אויף אויף אלע מינע טעמען איז סאו איז צוביסלעך נאך איך האב חתונה געהאט ביי די ניינצן און געהאט א שידוך און. און פאר בערך צוויי און צוואַנציק בין איך האב איך מיך געגט און און און ווי מען זאגט איך בין אפגעפארן און געגאנגען איך בין געווארן איך בין געווארן פריי און איך האב נישט איך קענט אביסל ענגליש אבער איך האב נישט איך האב נישט געהאט קיין קיין איך האב נישט שטודירט איך בין נישט געגאנגען אין קאלעדזש איך בין נישט געגאנגען אין היי סקול און סאו בין איך געווען אביסל פארלוירן אין די וועלט איך האב נישט געוואוסט פונקטליך וויאזוי זיך צו באגיין מיט

און דאס האט מיר געהאלפן זיך לערנען ענגליש, און אויך אז מען דרייט זיך צווישן מענטשן וואס רעדן ענגליש כאפט מען אויף די שפראך, די בעסטע וועג זיך צו לערנען א שפראך איז נישט פון ביכער אדער פון אדער פון קלאס, איז אז מען דרייט זיך צווישן מענטשן וואס רעדן די שפראך, איך האב געזען אסאך אנדערע צווישן די יידישיסטן אויך, יעצט וואס איך ארבעט אין די יידישע וועלט, איך זעה צווישן די יידישיסטן אויך, אסאך פון די יידישיסטן וואס דרייען זיך נישט מיט אנדערע יידישע מענטשן וואס רעדן יידיש, האבן א שוואכערע יידיש ווי די וואס פארברענגען צייט מיט אנדערע מענטשן וואס רעדן א פליסיגע און א היימישע יידיש. די זעלבע זאך מיט ענגליש, איינמאל איך האב ארויסגעמופט וויבאלד כ'האב ארויסגעמופט פון די פון בארא פארק אדער פון מאנסי, און כ'האב זיך געדרייט נאר מיט מענטשן וואס רעדן ענגליש, איז מיין ענגליש געווארן בעסער, אבער עס איז געווען בעצם פון די מאוויס און פון הערן אסאך אסאך פובליק רעדיא, איז אויך האט אויך געהאלפן צו צו ווי מ'זאגט ווי מ'זאגט עקספענדן מיין וואקעבילערי. און מיר האבן געהערט אז מענטשן פון אזא אזא וועלט פון אזא סביבה ווען זיי קומען ערשט אריין אין דער וועלט אזוי ווי אייער שותף אינעם פילם ארי הערשקאוויטש האט ערקלערט ווייסט מען גארנישט וועגן מאטעמאטיק וועגן וויסנשאפט איז עס אמת אז מ'לערנט גארנישט וועגן די זאכן?
מען לערנט מען לערנט זייער זייער ווייניג מאטעמאטיקס, זייער אביסל ווי מען זאגט ביי אונז האט מען עס גערופן פלאס און מיינוס, זיי האבן עס אפילו נישט גערופן אריטמעטיק אדער עפעס א פענסי ווארט, ס'גייט אום פלאס און מיינוס און טיימס, פלאס מיינוס און טיימס. וואס האט מען געלערנט? אביסל מעט און אביסל ספעלינג, ממש ממש ממש ממש זייער זייער ווייניג, מען קען זיך קוים אויסקומען, אלזא גענוג אויף צו קענען ליינען א סטריט סיין, נישט מער פון דעם. און נישט נאר דאס, ווייל אפילו די אידיש, אפילו די אידיש איז אויך נישט, כ'מיין די היינטיגע די היינטיגע היימישע אידיש, די היינטיגע חסידישע אידיש איז איז ס'איז א געמישאכטס פון פון פון אידיש מיט ענגליש מיט העברעיש און אלע זאכן סאו אפילו די אידיש די איינציגסטע איינציגסטע אויסגאבע וואס האט א א א א ריינע און גראמאטישע ריכטיגע אידיש איז מעלות די איינציגסטע חסידישע אויסגאבע איז מעלות וואס איז זייער זייער א פארפרעמטע אויסגאבע. אבער די איבעריגע אידישע לייק די אידן די בלאט איז איז א ס'איז א מישמאש אידיש איז אפילו זיי לערנען אפילו נישט אויס אידישע ווי מ'זאגט ווי זאגט מען גראמאטיק אדער גרעמער וואטעווער זיי לערנען אפילו נישט אויס קיין גוטע אידיש. און זיי לערנען, מען לערנט נישט, מען לערנט נישט קיין אידישע היסטערי, מען לערנט נישט קיין נך, מען לערנט נאר די תורה, סאו נישט קיין נביאים און כתובים לערנט מען נישט, אידישע אידישע היסטאריע, סאו זיי קענען נישט קיין אידישע היסטאריע, די גאנצע די גאנצע אידישקייט באשטייט פון פון פון פון די תורה, און נאכדעם לאזן זיי אויס די גאנצע חלק וואס איז געווען אינצווישן, זיי גייען פון פון משה רבינו צום בעל שם טוב, און אלעס אינצווישן עקזיסטירט נישט. דאס איז מיין איינדרוק אז אפילו ביי אפילו אידיש ביי זיי איז הפקר איז מען שרייבט עס אזוי ווי מען וויל, העברעיש שרייבט מען אלעמאל פערפעקט אלע אותיות פערפעקט אבער מיט אידיש קען מען שרייבן ווי דאס אדער ווי יענץ עס מאכט נישט אויס. יא ווייל ווייל לשון קודש קומט פון די תורה איז לשון קודש האט יסודות און אידיש איז איז איז אידיש איז בעצם א עס איז בעצם א מיש-מאש שפראך. יא, אבער די לעצטע, אין די לעצטע הונדערט יאר האט מען אויסגעפלאנטערט א סיסטעם אבער עס גייט זיי נישט אן. יא, אבער נאכאלץ, ביסוד, ביסודות'דיג איז עס א מיש-מאש'דיגע שפראך. עס איז א שפראך וואס, וואס, וואס, וואס טוישט זיך מיט די יארן. די אידיש פון היינט איז נישט די אידיש פון הונדערט יאר צוריק, און די אידיש פון הונדערט יאר צוריק איז נישט די אידיש פון צוויי הונדערט יאר צוריק. עס איז כסדר, עס האלט זיך אין איין כסדר, ווי מען זאגט,

האט מען אונז אויסגעלערנט די יסודות פון לשון קודש, ווען מען גערעדט פון, ווען מען געלערנט דקדוק, ווען מען געלערנט דקדוק, האט מען געזאגט אז ס'איז דא די יסוד פון די ווארט, און נאכדעם איז דא, און נאכדעם איז דא די ווערטער וואס קומען ארויס פון דעם. אין אידיש איז, ווי נעמט מען עס? ווי נעמט מען עס? גייט מען צו דויטש און מען זוכט די יסודות, די יסוד פון די ווערטער?

דאס איז א טעמע פאר זיך אן אנדערש מאל.
יא. יא. איז א.
ווייסט איר פון וואנעט שטאמען די די עלטערן אדער די די גרויס עלטערן פון וואנעט אין אייראפע?
מיין מיין טאטע געבוירן אין אמעריקע, זיין טאטע איז זענען געקומען פון ראמעניע, איך ווייס נישט פונקטליך וואו זענען געבוירן, איך מיין זענען געבוירן אין אין מיין טאטע'ס טאטע מיין איך איז געבוירן אין קיעוו, אבער ער איז אויפגעוואקסן דאכט זיך אין בעלז, ווייל מיין עלטער זיידע, מיין עלטער זיידע איז איז הונדערט פראצענט אויפגעוואקסן אין בעלז, ביי מיטלער בעלזער רב, ביי רבי שיעלע בעלזער, און דאס איז געווען אין גאליציע, וואס עקזיסטירט שוין נישט היינט. מיין מאמע'ס זייט זענען געווען פון פון פון.

א הארץ ווייטיג צו זען, אבער איך בין אייך און די פילממאכער און די אנדערע שותפים פון פילם זייער דאנקבאר.
ייש כח, ס'איז א כבוד. איז ווי איז עס געווען פאר אייך פערזענליך צו מאכן דעם פילם און ווי איז עס געווען נאכדעם צו זען ווי עס איז מקויים געווארן? צו מאכן די פילם איז האב איך פשוט געדארפט כ'וועל זיך פשוט אפט אריינלאזן צו מיר אין שטוב און לאזן מיך לאזן נאכלויפן פאר אפאר חדשים. נאך וואס ס'איז ארויסגעקומען איז געווען עס איז געווען די די איך באקום אסאך אסאך מעסעדזשעס פון מענטשן אין אין אין טערקיי און טשיינע און און און ווענעזועלע, מענטשן שרייבן פון איבעראל אין די וועלט אז זיי האבן אז ס'האט זיי זייער שטארק עפעקטעד און זיי זענען.

יא אין די חסידישע עולם אויך איז זיי ס'האט געמאכט זאלן זאלן זאלן זאלן זאלן זיך מתבונן זיין און קוקן אויף זייערע אייגענע זאכן וואס זיי האבן געטון און און צו זען צו מ'קען פאררעכטן און מ'קען טון בעסער איך מיין אז ס'מאכט א שטארקע רושם ס'מאכט א שטארקע רושם אויף מענטשן. אינטערעסאנט, איך האב געהאט דעם איינדרוק אז מערסטענס נעגעטיווע קאמענטארן קומען פון דער חסידישע וועלט, ניין?
ניין, ס'איז זייער שווער צו זיין נעגעטיוו אויף דעם, ווייל ס'איז נישט סתם געהעצט, די פילם איז נישט קיין העצערישע פילם, ס'פארציילט מעשות פון דרײַ מענטשן, וואס יעדער איינער ווייסט אז די זאכן פאסירן, זיי ווייסן אז ס'פאסירן, זיי זענען פשוט, זיי טראכטן נישט דערוועגן, נו, זיי זיי קוקן נישט דערויף זיי פארגעסן דאס און און דאס איז פשוט א ס'איז פשוט א דערמאנונג אז די זאכן קומען פאר און מ'דארף מאכן א בעסערע ארבעט און און זיך אפגעבן מיט מענטשן וואס וואס וואס וואס פיטן נישט אריין אין אין אין אין די אין די אלגעמיינע חסידישע וועלט. און איך האב געהאט זייער שטארק געמאכט זייער שטארקע רושם אויף זיי, נישט נישט נאר נעגעטיוו אויך זייער שטארק פאזיטיווע, איך האב באקומען אסאך אסאך בריוון פון מענטשן וואס וואס זאגן אז אז אז זיי האבן הנאה מ'האט געמאכט די פילם און אפשר יעצט וועט זיך טון א שטיקל א שטיקל שיני דארטן אין די אין אין די חסידישע אין ביי די חסידישע עולם זיך בעסער אפגעבן מיט מיט מיט מיט מיט קינדער וואס וואס וואס ווילן נישט זיין אזוי פרום ווי זייערע עלטערן.

איז אפיציעל טאר מען דאס נישט טון אבער. אפיציעל נישט ניין אבער אויך דארפסט פארשטיין אז די היינטיגע חסידישע עולם די יונגערע חסידישע עולם זענען אסאך מער אפן ווי זיי פלעגן ווי ס'פלעגט זיין ווען איך בין געווען אַכט און צוואַנציק יאר אלט. ניין זיי זענען שוין זיי איז דא היינט נייע נייע נייע הויפן אזעלכע נייע נייע קהילות וואס זענען מער ליבעראל און וואס זיי וואס זיי האבן יא טעלעוויזשענס און זיי רעדן א בעסערע ענגליש און אשטאטס אשטאטס זיך צו גיין ארומשלאגן מיט מיט מיט מיט די מיט די הנהלה פון די מוסדות און און פרובירן מען זאל נישט ארויסווארפן זייערע קינדער פון פון פון די פון די תלמוד תורה'ס און פון די שולעס עפענען זיי זייער אייגענע תלמוד תורה'ס פאר מער ליבעראלע חסידים. ס'איז דאך די ליפא שמעלצערס פון די וועלט, ווי מען זאגט. יא, זיי זענען א ברעק.
יא. אבער אפילו די וואס זענען יא פרומער זיי עפענען זיך די קאפ צוביסלעך, ווייל מען קען, ס'איז זייער שווער אין די היינטיגע צייטן מיט די אינטערנעט, מיט די עקסעס צו אינפארמעישן וואס איז דא אויפן וועלט, ס'איז זייער שווער זיך צו האלטן פארמאכט.

וואס מאכט וואך אויף און זינג, ארייז, וועיק אפ ענד סינג, הייסט עס אויף? אוועיק ענד סינג.
אוועיק ענד סינג, און דאס איז א, זאל דער עולם וויסן זיין, דאס איז א פיעסע פון די דרייסיגער יארן, פון די צייט פון די דעפרעסיע, גרעיט דעפרעשאן אין אמעריקא, פון קליפארד אודעטס, און. אפשר קענט איר אביסל געבן אן אריינפיר צו דער פיעסע און וואס איז אייער ראלע? די פיעסע איז א שפיל פון קליפערד דעטס ווי ער האט געזאגט. ס'איז וועגן א אידישע משפחה אין די דיפרעשאן, אין די דיפרעסיע יארן, אין די דרייסיגערס, וואס זיי ווילן האבן, זיי קומען קיין אמעריקע און זיי ווילן לעבן די אמעריקאנער חלום, און די משפחה, די מאמע, און די ווילן וויל אז די קינדער זאלן חתונה האבן מיט רייכע פאמיליעס, און לעבן א שיינע לעבן, און איך וויל נישט אוועק געבן די גאנצע מעשה, ווייל איך וויל מענטשן זאלן עס קומען זען, און און אליינס זען די מעשה, אבער ס'ארבעט זיך נישט אויס אזוי, ס'ארבעט זיך נישט אויס אזוי גוט, די קינדער גייען נישט גייען נישט גייען נישט אין די וועגן פון די עלטערן, ס'איז אביסל ס'איז אביסל ס'איז אביסל ענדליך צו די, צו מיין אייגענע לעבן, די קינדער גייען נישט אין דרכי אבותינו, און מיין ראלע איז סתם אין דרכי אבותינו, אין די דרך פון די עלטערן. און מיין ראלע איז איך שפיל סעם וואס איז א פרישער אימיגראנט

יא, און א. ס'איז א, ס'איז א, ס'איז קאמיש און, און, און טראגעדיש אין די זעלבע צייט. יא.
איך האב אביסל אריינגעפארשט אין דער געשיכטע פון דער פיעסע, האב איך זיך דערוואוסט אז די אריגינעלע אקטיארן זענען געווען אריין אין אריין געטאן אין מעטאד עקטינג, יא? יא. איר קענט זיך מיט דער מעטאדע און צו מאכט איר אליין מעטאד עקטינג?
איך קען עס אביסל, איך האב נישט צופיל שטודירט עקטינג, איך ארבעט אביסל פון אזא, איך עקט פון אינסטינקט מער, אבער איך ווייס אז די ארגינעלע ראלע זענען געווען סטעלע אדלער און סענפארד מייזנער און די גרויסע די גדולי הדור פון יענע יארן. איך איך ווייס נישט, איך איך איך קום מער פון אינסטינקט, איך ליין איך ליין די ראלע, איך ליין די פיעסע און איך און איך זע צו צו איך קען צו איך קען מיך צו איך קען צו איך קען מיך זעהן אין זייערע שיך, און אז איך קען מיך זען אין זייערע שיך שפיל איך עס, און אז נישט דעמאלטס דעמאלטס דארף מען אנהייבן צו טרעפן מעטאדן וויאזוי עס צו מאכן ארבעטן, אבער איך איך איך איך גיי נישט נאך, איך האב נישט קיין שום דרך פון עקטינג, עס איז א ס'איז א איך נוץ איך נוץ אביסל פון וואס איך האב געליינט פון פון פון פארשידענע לערער.
אינעם פילם אינעם פילם וואן אוו אס האט האט איר געמאכט א געשפרעך מיט דוד מאנדלבוים און ער האט אייך גע'עצה'ט איר זאלט נעמען פון אייערע אייגענע איבערלעבונגען אמאל שווערער אמאל ערגערע צו נוצן דאס פאר אייער ראלעס און ער האט געזאגט איז איר קענט איר קענט פון דעם נעמען אסאך שלעכטע איבערלעבונגען. רוב מאל פעלט עס נישט אויס, רוב מאל פעלט עס נישט אויס, אז אז די קענסט דיך אז מען קען זיך זעהן אין די ראלע פון אין די שיך פון די מענטש וואס מען שפילט פעלט נישט אויס צו גיין צו גיין און נוצן פון די אייגענע לעבן. אזוי דאכט זיך מיר, איך בין נישט קיין עקספערט, אבער אזוי דאכט זיך מיר אז אסאך מאל פעלט עס מיר נישט אויס צו גיין און גראבן אין די אייגענע לעבן, אסאך מאל איז, מוישי אסור פלעגט זאגן ווען איך האב געמאכט די לעצטע פאר חדשים צוריק האב איך געטון ריינוואסער, נאז הארן, פון יונעסקא אויף אידיש, און איך האב געהערט ממשה יאסאל וועגן עקטינג און איך האב געטרייט, עס איז זייער א זייער זייער א שווערע פיעסע, עס איז א אבסורדע סתירה, עס איז שווער צו טרעפן אמאל די פונקטליכע מיינונג פון יעדע זאך, און איך האב געטרייט און איך האב געגראבן און איך וואס מיינט דאס און וואס מיינט יענץ און אפשר קען איך נוצן די חלק פון מיין לעבן פאר דעם סצענע און די חלק פון מיין לעבן פון יענע סצענע, און ער האט זיך אויפגערעגט אויף מיר, וואס האקט אט, שייניק,

מאכט עס ערגער און ענדערש ווי צו מאכן בעסער. אבער אוודאי ווי איך האב געזאגט אין די פילם פאר דוד אסאך מאל פעלט אויס און אסאך מאל דארף מען דארף מען נוצן די אייגענע די אייגענע הארץ ווי זאגט מען הארט ברעיק די איינציגסטע הארץ ברעכענישן פאר א ראלע.
הארץ ווייטאג. הארץ ווייטאג.
איך האב איין טשיקאווע זאך, סענפארד מייזנער האט געשפילט די ראלע פון סעם, וואס איז זיין, סעם פיינשרייבער, און ער האט געהאט אן אייגן שולע וואס איז געווען אביסל א שעיד וועג פון מעטאד עקטינג, און ער האט פטור געווארן פון יענעם צוגאנג. פון א נוצן, מ'האט עס גערופן אפעקטיוו מעמארי, איז ער האט נישט געהאלטן פון דעם צוגאנג צו געדענקען אלטע זאכן פון אייגענע איבערלעבן. יא יא אבער איך ווייס מייזנער מייזנער טעקניק איז אויך אזוי אבער כ'האב געליינט אביסל דערפון איך ווייס איך האב חברים וואס האבן זיך געטון דערין דאס איז אויך איך ווייס נישט איך בין נישט קעגן דעם כ'האב עס קיינמאל נישט געלערנט סאו איך קען נישט זיין קעגן דעם אבער כ'ליי, כ'האב עס, כ'האב עס, ס'האט מיר נאכנישט אויסגעפעלט, ס'האט מיר נאכנישט אויסגעפעלט זיך צו לערנען, איך וואלט עס געוואלט לערנען, פארוואס נישט, כ'קען נישט שאטן צו מער אינפארמאציע איז געווענליך איז נישט איז נישט קיין איז נישט קיין סכנה, אבער ס'איז אלעמאל, איך פיל אז ס'איז אלעמאל בעסער אז מ'גייט מ'גייט מ'גייט מיטן הארצן, וויאזוי ס' ווי משה ישעי' זאגט, דזשאסט פלעי די טעקסט. איז דאס איז דער טווערסקי טעקניק?
די טווערסקי טעקניק, יא. אסאך מאל אז מ'דארף אז מ'דארף צופיל אריינלייגן אין דעם, מ'דארף צופיל אריינלייגן צווישן די שורות, די שורות זענען נישט צו גוט. אז די שורות זענען גוט, דארף מען נישט דארף מען נישט ליינען צווישן די שורות. אז ס'איז גוט געשריבן, פעלט נישט אויס פעלט נישט אויס אריינצופילן די ליידיגע די ליידיגע חלקים. א גוטע סקריפט איז א גוטע סקריפט.
און ווי גייט עס מיט די אלע אקטיארן מיט דער פיעסע וואס האלט דער עולם וועגן דעם און קודם זאל דער עולם וויסן זיין אז ניו אידיש רעפ האט א וועבזייטל פון אינפארמאציע, newyiddishrep דאט ארג, און ער שפילט יעצט ביזן פֿיר און צוואַנציק דעצעמבער, ווי גייט עס?
ס'גייט זייער פיין, די די אלע אלע אלע אנדערע אקטיארן זענען זענען זענען גוטע חברים מיינע און זענען זייער זייער טאלאנטירט און מיט עטליכע פון זיי האב איך שוין געטון האב איך שוין געמאכט עטליכע פלעיס, מיט אלי ראזן האב איך געטון גאט פון נקמה און און נאזהארן און יעצט וואך אויפן זינג, און גערע סענדלער איז געווען מיט אונז, און אויך די נאזהארן, און מירה קעסלער איז אויך פון די אידישיסטישע קאמיוניטי, און זי איז אויך געווען שוין פון ווען איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן מיט די נארישע עפפ, דאס איז געווען ביי גאטס נקמה, און זענען אלע זענען אלע זייער טאלאנטירט, און. און ס'איז זייער, ס'איז נאר, ס'איז א, ס'איז א נחת צו ארבעטן מיט אלע פון זיי, און און ס'איז, ס'איז א זייער, זייער א גוטע ביה ח, די עולם, די עולם וואס קומט זאגן אז זיי האבן זייער הנאה, און איך האף, איך האף אז זיי זאגן מיר נישט ליגנט סתם, סתם צו האקן א טשייניק, איך, איך מיין אז זיי מיינען עס מיט אן אמת, זיי האבן טאקע הנאה דערפון.

אלס אלס די טאטע פון פון פון פון פון די פון די אוסד פון אידישע טעאטער, ווייל ער ער איז ער מאכט זיכער אז די אז די יונגווארג נעמען אנטייל אין אידישע טעאטער, און און די יונגווארג קומען און זעהן אידישע טעאטער, און און און ער און ער און ער ווייזט פאר די וועלט אז אידישע טעאטער איז נישט נאר פאר פאר איז איז נישט איז נישט נאר פארא פארא באם באם באם באם באם פידלער אן די רוף און און און און און אביסל קלעזמער מוזיק, אידישע טעאטער איז נישט נאר פאר פאר מענטשן אין די ניינציגערס, די אידישע טעאטער איז פאר יעדעם איינעם, פאר די יונגע מענטשן און פאר און און און מ'קען און פאר פלעיס, און אונז האבן נאכנישט געמאכט קיין מיוזיקעלס באט אפשר איין טאג, אבער ער איז איך האלט אז אז אז אז היסטערי העט אים אנערקענען אלס די טאטע פון פון פון די used פון אידישע טעאטער. ער איז א ווער וואלט געריכט אז ניר ירש רב וואלט געווען דער פאנען טרעגער פון אידיש טעאטער ווייל דאכט זיך אז אפילו פאלקס בינע האט נישט אויס געהאלטן מיט אידיש. איך האלט איך האלט ער איז גערעכט אז די אידיש רב וועט זיין די פאנען טראגער פון נאו אבער אבער די פאלקס בינע איז איך איך ווייס איך קען איך קען נישט די פאלקס בינע איך האב קיינמאל נישט געזען קיין פאלקס בינע שפיל איך בין קיינמאל נישט געווען ביי די פאלקס בינע די פאלקס בינע האט מיך קיינמאל נישט גערופן איינצולאדענען צו זיין אין זייערע אין זייערע פראדזשעקטס אדער פלעיס אדער ווי זיי הייסן עס נאר סאו איך קען נישט איך איך איך האב נישט גאר איך האב גארנישט וואס צו זאגן וועגן די פאלקס בינע איך ווייס אז די אימעדזש וואס די פאלקס בינע האט ביי מיר אין קאפ איז

צו מענטשן געפעלט עס אדער נישט, איז די אסעטס פון אידיש האט קומען פון פון די זעלבע פלאץ וואו ס'איז געקומען ווען אידישע טעאטער איז געווען א ריזיגע זאך אין די לאוער איסט סייד אין אמעריקע, און זיי זענען אלע געווען אדער געוועזענע חסידישע אידן, געוועזענע פרומע אידן, אדער אידן וואס האבן גערעדט אידיש אין שטוב. די אידישע טעאטער האט נישט קיין אסעט אויב ס'וועט נאר באשטיין פון אפאר אידישיסטן. די אידישע טעאטער האט א אוסד אז מ'וועט אריינברענגען מענטשן וואס האבן גערעדט אידיש אין שטוב, און דאס זענען פרייע אידן וואס זענען אויפגעוואקסן פרום, וויליאמסבורגער, בארא פארקער, מאנסי אידן, וואס אקעי, די אידישיסטן האבן נישט אזוי ליב זייער אידיש, ווייל זייער אידיש איז געמישט מיט צען אנדערע שפראכן, אבער וואס קען מען טון, זיי זענען די אוסד פון אידיש.

פארשטייסט? די אסעט פון אידיש איז אין די יונגע מענטשן, און אז און אז די פאלקס בינע און די פארווערטס אקשענען זיך איין און זיי ווילן נישט אפיעלן צו די אידיש צו די יוגנט, דאס איז זייער פראבלעם נישט אונזערס. איך וואלט נישט אזוי ווייט געגאנגען אז די פאלקס בינע שפילט נאר אלטמאדישע זאכן מיט עלטערע אקטיארן, אבער איך האב נאר געוואלט זיך באקלאגן וועגן זיי אז

צווישן די די עולם פון אפגעפארענע פון געוועזענע חסידים אפגעפארענע אריינגעפארענע איך ווייס נישט מען קען זיך רופן וויאזוי מען וויל אבער געוועזענע חסידים וואס זענען טאלאנט זענען זייער טאלאנטפולע שרייבערס און זיי קענען שרייבן זייערע אייגענע פיעסעס און דאס זענען מיט לייגן דאס דארט דארטן איז די אסד פון אידישע טיאטער די אסד פון אידישע טיאטער איז נישט נאר אין איבערשפילן אלטע זאכן.
האט איר אליין בדעה צו שרייבן א פיעסע?
ס'קען זיין, כ'ווייס נאך נישט, כ'האב נאכנישט אנגעהויבן צו ארבעטן אויף דעם, כ'האב איידיעס וואס איך וויל וואס איך וויל ארבעטן אויף דעם, און ס'וועט זיין, איך האב גערעדט מיט אסאך מענטשן אין די אין די אין די אין די טיאטער וועלט דא אין ניו יארק, און און זיי ווילן ארבעטן אויף נייע נייע נייע פיעסעס פאר פאר פאר אידישע טיאטער. און מ'וועט זען, וועט זיין, ס'איז א, מ'וועט, ס'האט, ס'איז א, די, די, די, די, די פיוטשער איז ברייט, ווי מ'זאגט, יו נאו, אונז קוקן נישט צוריק, אונז קוקן פאראויס. אהה.
ווי געפעלט אייך צו ארבעטן מיט א טרופע וואס מערסטע פון זיי דאכט זיך רעדן אידיש, יא?
יא, אלע פון אונז רעדן אידיש, חוץ חוץ עימי וואס זי שפילט אנט מימי וואס אין די ארגינעלע פיעסע איז געווען אנקל מארט יעצט האבן מיר געטוישט צו א פרוי וואס זי רעדט נישט קיין אידיש אבער אלע רעדן אידיש מושה'לע לויבל איז געוועזן אין חסיד רעדט א היימישע אידיש אלי ראזען רעדט אידיש גערע סענדלער רעדט אידיש רונית זיין ווייב וואס שפילט בעסי

איז ער יא. און זאל דער עולם צוהערער וויסן זיין אז די פיעסע איז אויף אידיש מיט ענגלישע איבערקעפלעך, איז די וואס פארשטייען נישט אידיש אדער נישט אינגאנצן קענען א קוק טון אויף די איבערקעפלעך. איז גוט איז. איז לוזער וואס איז אייער פלאן פאר די צוקונפט און וויאזוי קען מען זיך פארבינדן מיט אייך אדורך סאציאלע מעדיען אויב מען וויל ווייטער זיך דערוויסן וועגן אייך און אייער קאריערע?
כ'ווייס נאכנישט וואס איז נעקסט נאך ווען מען ענדיגט זאכן פון זינק אבער עס וועט זיין אנדערע זאכן מערצעשעם און ווען איך בין אויף מיין וועבזייטל איז לוזערטווערסקי דאט נעט, עס איז LUZERTWERSKY דאט נעט, אדער אויף טוויטער איז עס עט טווערסקי, און אינסטעגרעם איז עט ltversky, און דארטן וועל איך וועל איך וועל איך וועל איך שרייבן וואס וואס וואס קומט נעקסט. אז איר גייט צו די אז איר גייט צו די אז איר זייט געגאנגען צו די פילם ווייזונגען פון one of us וואס זענען די אפט געפרעגטע פראגעס וואס איר הערט?
רוב מענטשן ווילן וויסן ווילן וויסן וואס עטי מאכט.

איז. אבער מענטשן פרעגן
בעיקר ווילן זיי וויסן צו אלעס האט זיך אויסגעארבעט בשלום און עס האט זיך אויסגעארבעט יא. גוט, ספרייט אונז צו הערן. און גוט איז א שיינעם דאנק פאר אייער צייט, געווען א כבוד צו רעדן מיט אייך און לאמיר בלייבן אין קאנטאקט.
אוואדע, א גרויסן שכח פארן פארן מיך איינלאדענען.
לוזער טווערסקי איז שפילט די ראלע פון סעם פיינשרייבער אין וואך אויף און זינג, Awake and Sing, ביי דעם ניו אידיש רעפ אין ניו יארק פון ס'האט שוין אנגעהויבן אבער עס וועט מען ווייזן ביז קריסמעס איוו דעם פֿיר און צוואַנציק דעצעמבער איז מיטן רעכטן דפוס, ווייטער מיט הצלחה. א שענעם דאנק. א גרויסן שכח. כל טוב. כל טוב.
איר האט נארוואס געהערט אן אינטערוויו מיט לוזער טווערסקי אויפן אידישן קול, זעכצן הונדערט AM ברוקליין, WUNR. איך האף אז איר האט הנאה געהאט. אגב, טאמער ווילט איר זען די פיעסא וואך אויף און זינג ווענדט זיך צו דעם וועבזייטל פון ניו אידיש רעפ טעאטער טרופע, newyidishrap דאט ארג. איצט לאמיך אייך באגריסן צום יום טוב חנוכה וואס פאלט אויס אין א וואך ארום, און מיר וועלן שפילן אפאר לידער לכבוד חנוכה פונעם גרויסן וועלט באקאנטן פארשטארבענעם חזן און דזשעז זינגער משה אושר האט הנאה. קומט די וואך פון חנוכה איז אלץ ביי מיר געראטן, איי דיר ליר לוטן טוטן דריי דריידל צום דראטן, קומט די וואך פון חנוכה איז אלץ ביי מיר געראטן. האט א גוטן חנוכה האט א גוטן חנוכה דאם דדרום דאם דערם דאם ווי אלע ניסים ווי אלע פורקן האט א גוטן חנוכה.